ער וואונדערבאר געשילדערט איז.
עס קומט פון מיין טיפע טיפע ליבע צום טאטן, צו דעם גאנץ אויסערגעווענליכען געפיל וואס איך האב געפילט צו מיין פאפא, אבער מיין מאמע, עס קומט דירעקט א געשיכטע, מיין מאמע סאניע, סאניע פאווע, די פאמיליע נאמען האט איר זייער געפאסט, זי האט געזעהט פון זיך זייער א סארט פון א פאווער, קודם כל איז זי געווען אזוי שיין ווי א פאווער, דאן איז איז אפילו געווען א, זייט מיר מוחל, א גיידעניצע ווי א פאווער, נו ווי א פאווער, בעצם ווי א פאווער, זי האט ליב געהאט די שיינע אויסגעפוצטע פעדער מיט די גלאנצעדיגע גרינע פעדערלעך, דעם גרויסן אפענעם עק וואס האט געמאכט א גאנץ גרויסן רושם. די געשיכטע איז ווי אזוי האט מיין מאמע פון א קליין שטעטל יעזיורא געווארן א סטודענטקע, א האלבע סטודענטקע. יעזיורא, א שטעטעלע א קליינינקע נעבן גראדנע. מיט צוויי אזשערעס, איין אזשערע א גאנץ גרייסע, א בערך אזוי ווי די כנרת, און קעגן איבער דעם נאך א אזשערע, צווישן ביידע אזשערעס איז געווען א בריק, א גרייסע ברייטע בריק וואס מ'האט געקענט דורכפארן מיט דעם אפילו מיט פארן, כנרת האט מען דארטן כמעט ווי נישט געזען. נינטער די אָזשערעס האָבן זיך געצײגן װעלדער אױף צענדליקער קילאָמעטערס, גאַנץ װוּנדערבאַרע גרינע טיפֿע װעלדער, װאָס מע האָט געקענט דאָרטן שפּאַצירן און גײן און גײן און גײן אָן אַ ענדע, יא, די ענדע איז געווען ביים פרץ, דעם פרץ גרעיסן עוו. הימל האב איך געוועזן דארטן מיט מיין שוועסטער אידע, אבער דאס איז געווען א אנדער געשיכטע. מיין מאמע איז געווען א קינד וואס האט זיך געהאדעוועט אין א שענק. זייער משפחה האט געהאט א שענק, א גרעיסן שענק, גרעיסע לאגערס פון תבואה, א וואלדסוכער געווען דער זיידע, דאס איז געווען די משפחה, און דער עיקר מילן, און אסאך אסאך תפלה וואס מען פלעגט האלטן פארקויפן די גוים, און נאר אנדערזייט זעלבסטפארשטענדליך אפאר געשעפטן פון שניט, דאס הייסט שטאפן פלעגט מען פארקויפן אויף די טעג פון די מארק. מיין זיידע עליו השלום פנחס פנחס פארע, איך האב אים שוין נישט געקענט ווייל ער איז געשטארבן איידער מיינע געשוויסטער האבן געבארן געווארן, ס'איז געווען א שיינער איד, נישט קיין עכער, א קליינער מיט רונדיגע ראזיגע בעקעלעך מיט בלויע אויגן, מיט א פארריסענעם נאז, האט גארנישט אויסגעזען ווי א איד, ווען נישט די בארד, נאר לעבן נישט געקענט זאגן אז דאס איז א איד, אבער דאס איז געווען פנחס פאפא, מיט אים געבראכט פאר דער כלה, די כלה איז געווען חנה, מיין באבע, זי איז שוין געווען אלטע מויד, זי האט מיר געזאגט, מיט איר שוין געזאגט, דו ביסט שוין אכצען יאר, קרויס קלייבן קענסטו שוין נישט, וועמען מען ברענגט דער מיין קינד דארפסטו נעמען, דו ביסט שוין פולע אכצן יאר. יע, איר משפחה איז געווען אין דרוזגעניק, דאס איז אבידער א געשיכטע. מ'האט מיט געבראכט דעם חתן, דער חתן איז געווען, איך האב אייך געזאגט פון סלאנים, א גרעסער לאך. אבער איינער וואס האט א פילער געמאכט וואס מען טאר נישט, הציץ ונפגע, האט אריין געקוקט אפילו אין די אויסערליכע ביכער, ער האט געקענט העברעאיש, ער האט געקענט רוסיש, אפילו דייטש, נו, דאס איז דאך שוין נישט אינגאנצען קיין כשר'ער בחור, אבער ווייל עס איז שוין אכצען יאר, צופיל קלייבן קען זי שוין נישט, איז זי מסכים געווען. און דאס איז געווען דער חזן. מיין זיידע א ר' שלום פנחס, איך געדענק זיין קליינעם קאמער, מיט א הייכע גלאז אויף די גלעזערנע שאפע, און דארט איז געשטאנען דער תלמוד און דער שס, און די פארשידענע מפרשים און אפילו דייטשישע ביכער. ווי קומט דאס צו א אידן? אבער אזוי ווי די אנדערע האבן דאס ניט פארשטאנען, האט מען אים מוחל געווען. נו, ביסלעך ווייסט מען אים אריינגענומען אין געשעפט. מאנטאג און דאנערשטאג איז געווען די טעג פון מארק. דער מארק איז געווען נעבן דעם צערקעוו, ס'איז געווען דארטן א ראשעסערס צערקעוו, א גאנץ אלטע, נעבן דעם איז געשטאנען די אידישע שול, און אביסל ווייטער איז געווען א קוישטשער, אלע דריי האבן געלעבט, נו, זאלן מיר זאגן, בשלום, חוץ פון די טעג פון די שיכרות. מאנטאג און דאנערשטאג זאל מען קומען פון אלע דערפער ארום און ארום און ברענגען די סחורה, הינער און קעז און פוטער, און אבי אפאר שעפסן און א שטיקל און א קעלבל, און זעלבסטפארשטענדליך אז די גוים האבן פארקויפט די סחורה דארף מען דאך גיין טרינקען, צו וועמען זאלט מען קומען טרינקען? דער בעסטער שענק איז געווען ביי מיין באבע, דאס איז געווען ביי דווקא דער שענק איז געווען א פיר נאמען און מיט איר גערופען באבטשיק כ'ווייס ניט פארוואס אבער זיי האט מען איר גערופען אפשר זי זאל דערלעבען לאנגע יאר זי זאל דערלעבען זיין א באבע זיי האבן איר גערופען און באבטשיקע איז מען געקומען צו באבטשיקען און זי די קליינע פרוי האט אליין אויפגענומען אפשר פערציג אכציג הונדערט א פולע שטוב מיט גוים

אין גרעסן קאמער, דעם גרעסטן שיקער האָט זי געקענט באַרויִקן, מיט אַ רויִקן וואָרט, מיט אַוועקלייגן אַ האַנט אויף אים, און דער שיקער האָט, איז געווען האַלב אויסער זיך, געפֿלעגט זיך באַרויִקן, געפֿלעגט זיצן ווײַטער רואיק און שיקערן, קיין האָט מען דאָרטן נישט געבראָכן און קיין האָט מען ניט געשטאָכן, ווײַל דעם גאַנצן שענק האָט געפֿירט מײַן באָבע חנה, באָבטשיק האָט זי אים נאָר גערופֿן.

מעלד צו לאנגע יאר די איינציגע וואס איז געבליבן לעבן. מיין מאמע איז געווען א איך אינגאנצן געראטן אין איר פאטער א נידעריגע א קליינינקע מיט פארריסענע נעזל מיט גרינע בלויע אויגן מיט אייכע ראזיגע בלומען באקן מיט א פולע קאפ ברוינע האר זי פלעגט דארטן גארנישט וועלן ארייננענען דעם קאמער פון שיכורים. זי איז געווען אין צווייטן טייל פון שטוב, דארטן וואו ס'איז געשטאנען די ספרים מיט די בעטן, און זי האט פלעגט ליינען, ליינען און ליינען און ליינען, און ווען זי פלעגט אמאל פארבייגיין דארטן אין שענק פלעגן די גוים שרייען, וועמענס איז זי? ס'קען דאך ניט זיין אז זי איז א אידישע קינד, ס'קען דאך ניט זיין אז זי האט דא אויסגעוואקסן. וואס איז דאס? זי זעט דאך אינגאנצן אויס ווי א פאניענקע, ווי א פרייען, וואס טוט זי דא? און באמת, זי איז געווען ווי א פאניענקע, ווי א פרייען. די אנדערע טעכטער פלעגן העלפן, דערלאנגען, אפוואשן, בעדינען, פלעגן טראגן, פארקויפן, לויפן. איין איינציגע איז געווען וואס האט נישט געהאט בכלל צו טון מיט וואס טוט זיך דארטן אין שענק, דאס איז געווען מיין מאמע, שיינע סאניא. און ווי סאָנע און איר פֿאָטער האָבן געהאַט צווישן זיך עפּעס אַ גאָלדענע קייט, זיי האָבן זיך פֿאַרשטאַנען אַזוי גוט, דער טאַטע האָט בײַ איר קיין מאָל נישט געפֿאָדערט זי זאָל אַרבעטן אין שענק, האָט בײַ איר קיין מאָל ניט, קיין מאָל צו איר ניט געהאַט קיין טענות, פֿאַרקערט, ער פֿלעגט איר נעמען אַ מלמד. און האט איר גענומען א מלמד, קודם כל זאל איר לערנען עברא און העברעאיש. וואס איז געווען דאן עברא? עברא איז געווען לערנען תנך, ריכטיג לערנען תנך אויף קענען. דאן האט מען געלערנט קאליגראפיע, שיין שרייבן, קענען אויסשטעלן א שיינעם בריוו, א בריוו זאל האבן אי א צורה אי א פנים, אי דער בריוו זאל האבן עפעס באשרייבונגען פון דער נאטור, ווי אביסעלע פילאזאפיע, און ווייז דערמיט געלערנט א פסוק און א פרק, מען זאל קענען אייך עפעס אריין שרייבן אינעווייניג א שיינעם פסוק, און ווייטער ווען זי שוין געווארן עלטער, אפילו לאטיינישע אדער פעלישע אדער דייטשישע שפריכווארט. דאס הייסט א אינטעליגענטער בריוו. פון דאס האט מיין מאמע געלערנט שיין אויפשטעלן א ברית. זי האט פאר איר געהאלטן איין מלמד און נאך א מלמד. זי איז געווען מקנא קיין משפחה. אזא איינשריפט און אזא שרייבן האט קיינער אין משפחה נישט געהאט. און אזוי איין טאג האט די מאמע אירער געזאגט, חנה באבטשיק, וואס איז דאס א מיידל לערנט נאר תנך און לערנט שרייבן ברית? ס'וועט דאך אמאל דארפן חתונה האבן וויבאלד צו פירן א שטוב, מען דארף איר אויך לערנען זי זאל קענען זיך העלפן ביי זיך אין שטוב, א באלעבאסטע זיין. וואס האט געהייסן דיין זיין א באלעבאסטע, איז דאס וואס מיין באבע האט אליין געטון, דאס האב איך שפעטער מיט מיינע אייגן געזען ווען איך בין שוין געווען אלט אפשר דרייצן יאר, איך האב ביי זיי איינמאל א פולן זומער געווען, מען פלעגט אויפשטיין פיר אינדערפרי די פארקנייטע טעג וואס מיט פארקנייט די טעג אויף ברייט, א גאנצע פולע דויניצע, פלעגט מען אוועק שטעלן זיך אליין ארום קעגן די אויוונס און מען פלעגט באקן פרישע ברייט יעדע טאג פיר אינדערפרי פלעגט שוין זיין אט די פיס שלאפן פלעגט מען גיין צוועלף אפשר נאר שפעטער ווען אלע גוים האבן שוין אוועק און ס'איז שוין געווען אביסל פארקערט מיט די פאר בעזימער וואס איז געווען געמאכט פון פון וואס זאל איך אייך זאגן פון שטיקלעך פון האלץ און דער בעזים איז קיין בעזים נישט געוועזן מען פלעגט אנשיטן פאלעווינעס אויפן באדן דער באדן איז נישט געווען פון האלץ אפילו געווען קאמאס וואס איז געווען ריכטיג פון קלעי פון חומר.

אליין באגינען צענדליגער גוים מיט די הילף נאר פון די פאר טעכטער פלעגט זיך א ווארף טון אויף די בעט געווען אין די זאכן און פלעגט דורכשלאפן א צוויי דריי שעה און שיין אויפשטיין און די הינער האבן געגרייט און מ'האט געדארפט גיין באקן די ברייט אזא זאך דארף קענען א מענטש ווייל מיין מאמע סאניא האט זיך קיינמאל נישט קיינמאל נישט מזיק געווען נישט אויפשטיין נישט ארבעטן נישט מאכן די אלע ארבעטן. זויבער מאכן ניט. דערלייגען די גויים עסן איך ניט. ר' פרעה מיינס איך הער ניט. זי האט געלעבט אין צווייטן טייל פון שטוב ווי די בארעשט ניט ווי א פריילינג פאר זיך אליין. זי האט געהאלטן פאר זיך איר אנטייל זאל זיין זויבער קיינער זאל איר ניט פארשמוצן פון די געסט נישט פון די שוועסטער די טייערסטע שמעקעדיגע זייף פלעגט ער דערטייטן, פלעגט זי זיך אוועקלייגן אויפן זייט פארבאלטן, קיינער זאל איר נישט טראגן, אירע זאכן, איר ווינקל האט זי געהיט, און דאס איז געווען נאר פאר איר. מיטן לערנען, נו יא, די באבע האט געזאגט, שרייבן א בריוו, וויכטיג, קענען פסוקים, זייער שיין, איין מלמד, נאך א מלמד. אבער ווי איז דאס א מיידל וואס קען יעדע פאר זיך פארנעהן, אויפנעהן, פארגלייכן, אויסטרענען, צושניידן? דאס קען שוין נישט זיין. זי איז מוכן אלץ צו מוותר זיין. אבער א מיידל זאל נישט קענען אביסל נעהן? ס'איז געווען קונצי גרויסע סכסוכים צווישן זיידן און מיר וועגן ווי אדעוועט מען א מיידל, און זי דארט די עלטסטע אין שטוב. סוף סוף איז מען געקומען צו א פשרה.

וואס הייסט אויפגעבן? אמאל זאגט מען פאר א צוגעב צו א שניידערקער, זיי זאגן נעם מיר מיין טאכטער, זי איז זיצן ביי דיר א טאג, און וואס דאס דארפן וועט זי דיר העלפן, און דאס דיר אביסל צולערנען נעהן, ווי פלעגט מיין פאפא זאגן, צושיינען, אביסל צונעהן, און זעהן וואס מען קען דא מאכן, אפילו פארריכטן עפעס, א לאטע לייגן. יעצט שטעלטס אייך פאר, די באראש נידערפרייל האט געדארפט לאזן אירע מלמדים און לאזן אירע ביכער, עס האט גארנישט געהאלפן, האט איר צוגעשריבן צו רייצען. ביי די רייצען איז געווען נאך פארשידענע מיידלעך, איינע האט געוואשן די פאדלאגעס, די צווייטע האט געהיט די קליינע קינדער, די דריטע האט ארויסגעגאנגען היטן די קינדער וואס שפילן זיך, די פערטע האט אביסל צוגעטראגן די פעקלעך פאר די קליענטן, און אביסל פון צייט צו צייט פלעגט מען זיי לאזן קוקן ווי ר' איצע נעט אביסל קנעפלעך, מאכט אביסל די די קליידל קירצער, און אפילו אויב זי שוין געווען זייער גוט און זייער האלזאם, מען איר ערלויבט צו זען ווי שניידט מען צו א קלייד. און געקוקט און געקוקט און געקוקט, און בעצם האט קיין מיידל גארנישט געלערנט. מיין מאמע, וואס האט נישט געהאט אזעלכע פעאיגקייטן צום נער, האט זיך אויסגעלערנט אפשר ארייננעען א קנעפל און אפשר פארבייגן א קליידל, בקושי רב, דאס הייסט, זייער שווערעג איז דאס געווען. אבער אזוי ווי דער טאטע האט געהייסן גיין לערנען, האט זי געגאנגען. אבער וואס טוט מען פאר די נשמה? זי האט געזאגט צום טאטן אז זי וויל, גוט, זי האט געהענגט צו רייצן, אבער זי וויל האבן א איך, א לערער אויף רוסיש, וואס זאל איר לערנען די שפראך פון דער מדינה. דאס האט שוין דער זיידע אויסגעפירט ביי דער באבע. געלט איז געווען זייער א סאך, די פראגע איז נאר געווען פון הענט וואס וועלן העלפן דער מאמע, אזוי ווי זי האט במילא נישט געוואלט העלפן און ס'האט גארנישט געהאלפן. און האב באשלאסן גוט מיט איר נעמען א לערער, א לערער אויף רוסיש. וועמען פלעגט מען דאן נעמען א לערער אויף רוסיש? די שטעטל איז געווען אינגאנצן א אידישע, די גאנצע גאס פון אויבן ביז אונטן, א שטוב נעבן א שטוב, קליינער חלופקעס, הייזערלעך, שענערע הייזערלעך, אבער דאס איז געווען איין גאס, פון מיל ביזן קושטשער. א איד נעם א איד נעם א איד, קיין גוים איני געווען דארט, נאר ארום און ארום אין פעריפעריע האבן שוין געוואינט רייכערע גוים און גאר ווייט גאר ווייט וואלט געווען דער רייכער פרדס. נו, ווער קען רוסיש?

איינער פון זיי איז געווען בערעזאווסקי פון א ווייטערע שטעטל, עס איז געקומען צו משפחה האט זיך אפרויען, נו אפשר וויל ער א לעקציע לערנען א מיידעלע לערנען אביסל רוסיש און איר ערקלערען וואס לערנט מען דארטן אין גימנאזיע און וואס לערנט מען ווייטער, גימנאזיע איז שוין געווען אזוי ווי יעצט אוניווערסיטעט, וואס הערט זיך אין דער ווייטער וועלט, ווי איז דאס די קולטור ארום און ארום, און מען דארף נישט פארגעסן אז אמאל האט מען גערעדט וועגן א גימנאזיע, דאס איז געווען דער סימן פון די העכסטע קולטור, קולטור האט געהייסן נישט נאר וויסן, דאס איז געהייסט ווי צו בענעמען זיך, ווי צו עסן, ווי צו גיין, וואס פאר צייטונגען לייענען, וואס פאר דיסקוסיעס צו פירן, ווי צו גריסן מענטשן, א מענטש וואס איז געגאנגען א גימנאזיע האט געדארפט בעצם ברענגען מיט זיך אלעס וואס מען שטעלט זיך פאר מיט קולטור, און אזא בחור איז געווען דער בערעזאווסקי. מיין זיידע האט אים גענומען אלס א לערער, און דא האט זיך אנגעהויבן עפעס גאנץ גאנץ אויסערגעווענליכעס, מען האט איר געלערנט רוסיש, שיחת ורעין'ס, דאס איז ווי שרייבט מען אין העברעיש זאגט מען א חיבור, א טעמעט אויף פויליש, און עראטונגען פון אן אויבאן מיר ערקלערן ווי מען דארף קוקן אויף א ביין, ווי מען דארף קוקן אויף א בלום, וואס דערציילט די כוואליע וואס זי לויפט און קומט אויף צוריק,

אויפן גרויסן ווייטן וואסער. אבער וואס טוט מען אז דאס מיידעלע, וואס איז שוין נישט געווען אזא אינגע מיידעלע, דרייצן פערצן יאר, און אונזערע יארן דאס שוין א גרויסע מיידל, דאנס האט דאס נאר גערעכנט א קינד, זאגט ער זאל קום, זעצן זיך מיר ביידע אויפן לאטקע און ארויסגיין אויפן ווייטן וואסער, דאסט הערן און דאסט זען און דאסט פילן, און דאן וועסטו אפשר אנטדעקן די סודות פון דער נאטור וואס דו האסט ביז יעצט אפילו נישט געהאט ווען און ווי צו הערן. אבער וואס טוט מען? מען האט מורא און מען איז פארציטערט. טייטש שרעק איז זי דורכגעגאנגען, נאר נישט אריינגענען קיין לאטקע. זיי געשטיין אויפן ברעג די קינדער און לאכן קוקט איר אן, שענקע, שענקע גייט נישט אריין אין א לאדקע, אלע קינדער גייען, זי האט נישט מער, וואס אידאס? זי האט שטארק מער, זי האט געוויינט, ניין ס'גייט נישט, זי האט מער, זאגט זי אויפן פול חבר'טעס, אפשר צוזאמען מיט די חברטעס וועט זי נישט מער אויף אבער דאך אויפן צווייטן זייט די בושה וואס וועט זאגן דער סטודענט אז זי איז א קינד אז זי איז א פארשעמטע אז זי איז נישט קיין דרייסטע אז בכלל וואס איז דאך א בושה א מענטש זאל מערער עס האָט איר געקאָסט פּודן געדולד, פּודן געזונט. זי איז אַרײַן אין די לאָדקע. גליקלעכער פֿון איר איז נישט געװעזן, קודם-כּל, זי איז אַרײַן און זי האָט געקענט באַקעמפֿן דעם שרעקלעכן געפֿיל פֿון שרעק, אפשר קומט דיזע דיזע שרעק האט זיכער געקומען פון געשיכטן וואס פארשידענע מענטשן האבן דארטן פארטרונקען געווארן, און זי אליין האט זיך גארנישט אפגעגעבן קיין דין וחשבון פון וואנען דער שרעק קומט, אבער זיכער וועט מען דארטן אין שענק דערציילן געפערליכע געשיכטן וועגן דעם. און אזוי פלעגט מען ארויסגיין ווייט ווייט אויף לאטקעס, און ער דער סטודענט, פלעגט איינלאדן מיט זיך נאך סטודענטן פון קומען דארטן אויף דאטשע אויף זומער פרישע. יעדער פלעגט רעציטירן לאנגע לאנגע פאעזיעס פון פושקין, פון לערמאנטוב, יעדער האט געוואלט ווייזן וואס ער קען מער,

ס'איז געווען א וואונדערבארער זומער. פון די לאטקעס פלעגט מען ארויסגיין אין די ווייטע גרויסע וועלדער, נעם די גרויסע סאסנעס, נעם די ביימען פון די ניס, מען פלעגט מאכן א גרויסן קאסטשאו, דאס הייסט א מדורה, היינט רופט מען דאס א פיקניק. און פלעגט זיצן מיט מאנדאלינעס און זינגען לידער, זעלבסטפארשטענדליך אויף רוסיש. צווישן זיי איז געווען וועלכע אידישיסטן וואס פלעגן וועלן דווקא אריינברענגען אידישע לידער. זיי פלעגן אויכעט ברענגען די זעלבע לידער וואס זיי פלעגן איבערזעצן פון רוסיש אויף אידיש. אבער ניין, נישט מיין מאמע, זי איז געווען א בארעש'ן, זי האט אלץ ליב געהאט בלשון המדינה זאל זיין אזוי ווי די מדינה, די מדינת לשון אויף רוסיש. און ביסלעך ווייס פלעגן די ביימען פארלירן די גרינע פארבן, ווערן געלער, ווערן רעיט, דער וואסער פלעגט ווערן גרויער, די כוואליס וועלן ווערן העכער.

א מארק, א שענק מיט שיכור'ע גוים, און אפשר רייצט זיך די שניידערקע, און אויב די מאמע וועט ערלויבן, א מלמד אויף תנך. גרוי אומעטי, פון פֿינף אינדערפרי ביז פֿינף פארנאכט, א שווערער, טיפער, קאלטער ווינטער. און אין הארצן, טרויער און אומעטי. און א בענקשאפט, א אוממעגליכע גרויסע בענקשאפט צו דעם שיינעם זומער מיט די פרייליכע געזעלשאפט פון סטודענטן, פון לאכן און פאעזיע. אבער יעדע זאך האט זיין צייט. אזוי ווי עס איז געקומען דארט ווינטער, זאל קומען דא פרילינג, דער זומער. און די קליינע מיידלעך פלעגן ביסלעכווייז ווערן קליינע בארעשניעס, און פון קליינע בארעשניעס, מיידלעך וואס פלעגן דארפן שערן גיין צו חופה. מיין מאמע איז געווען דאן אלט פופצן יאר. איין טאג איז זי געקומען צום טאטן, צו הרב פנחס'ן, וואס איז געווען פון איין זייט זייער בכבוד אלס א למדן, אלס א קענער, פון צווייטן זייט האט מען פון איהם געלאכט, די גאנצע פרנסה ברענגט ער די ווייב, אבער דאך גרעסערע זאכן פאלן גראדן, ערלעדיגן סחורות, ברענגען זאכן אויף יום טובים, גרויסע געשעפטן פלעגט מען דאך פארלאזן אויף דעם, אבער דעם טאג טעגליכן ברעט פלעגן מאכן די ווייבער אין שטוב. איין טאג האט זי געזאגט צום טאטן, טאטעלע, האב רחמנות אויף מיר, איך וויל נישט מער בלייבן דא אין שטעטל, איך וויל פארן אין גראדנע לערנען אין גימנאזיע. וואס? האט געזאגט דער טאטע, א גימנאזיע? וועסט פארלאזן די שטובס, פארלאזן די שטעטל, וועסט אליין וואינען אין א גרויסע שטאט? וואס האט דיין מאמע זאגט? זי וועט בשום אופן ניט מסכים זיין! האט געוויינט מיין מאמע מיט ביטערע טרערן און געזאגט, זעט די סטודענטן, זע וויפיל זיי קענען, וואס זיי פארשטייען, זע וואס די וועלט איז פול מיט וויסנשאפט, זע ווי אינטערעסאנט ס'איז די וועלט. איך וויל נישט דא מער זיצן און ווארטן אויפן מלמד ביזן זומער. טאטע'לע, לאז מיר פארן אין גרעיסע שטאט. דער טאטע האט פאריאר געהאט אסאך אסאך פארשטענדניש, אבער די מאמע, באבטשיק חנה וואס האט געהארעוועט צוואַנציק שנה מיש לעז, ווי וועט זי לאזן די עלטסטע טאכטער פארן אין שטאט לערנען, זי דארף דאך שוין אריינגיין אין שענק און העלפן עפעס? נו, מיט פרובירן האט געזאגט דער זיידע, מיר רעדן מיט דער מאמע, מיר זעהן וואס וועט זיין. קאנטיג אז דער שמועס איז געווען נישט סתם קיין שמועס. איין זאך האט איר געהאלפן, ערשטנס די ליבע פון פאטער צום לערנען און צו וויסנשאפט, און צווייטנס דאס וואס זי איז בעצם געווען א נגדיי, דאס הייסט זי האט צו גארנישט געטעגנישט. א סטאנאט איז סאוויזאו נישט געטון. זויבער מאכן האט זי נישט זויבער געמאכט די גוים פלעגט זי נישט וועלן דער לאנגע גיט האט זי נאר דעם אייגענעם ווינקל האט די באבע געזאגט ווייסטע וואס סאוויסאו קינען שום תועלת אין שטוב האב איך פון איר נישט געלט איז נישט קיין פראגע עס איז געלעגן זעק מיט געלט דארטן פארגראבן אין סטאדאלע ווייט ווייסט וואס קום פרובירן מיר.

און ער האט איר זייער שטארק ליב געהאט, ווען ער פלעגט טרינקען טיי איז זי געווען די איינציגע וואס פלעגט לויפן צום טייך און פלעגט אים אננעמען די זויבערסטע וואסער און פלעגט אים קאכן אין לאק און דערלאנגען אים א טיי פון וואסער וואס זי האט אליין געקאכט, דאס איז געווען זיינע שיינע מינוטן

וואס וועט דאס זיין? אפילו זיין איינציגע קרן אור, די שיינעם שטראל פון זיין לעבן וועט מען צונעמען? נו מיר ווארטן נאך אביסל. נאך אביסל, זי איז נאך נישט אזוי אלט. ווי נעמט מען דאס ארויס פון שטוב אזא קליינע קינד? מיט ווארטן. איין טאג האט גאט איינגעשפאנט דעם פרעה, דער טאטע, ר' פנחס האט געדארפט פארן גראדן אין די גרויסע שטאט ברענגען סחורה אין דעם שניט געשעפט, דאס הייסט שטאפן, און ער האט געדארפט ערלעדיגן נאך פארשידענע זאכן אין גרויסע שטאט, און דאן קען מען פארן מיט פרעה אפילו אויב ס'איז געווען פֿערציק קילאמעטער. די באן האט נאך נישט געפארן דארט אין שטעטל. די יאר וויאזוי פאראויס איז מען געגאנגען? נאך אפאר מעטער, אפשר מער. מיטאמאל הערט מיין טאטע שרייען, טאטעלע! מיין זיידע איז דאס. טאטעלע ווארט א מאמענט, פאר נישט, ווארט א מאמענט! בררררררררר! אפגעהאלטן דעם פערד. וואס איז געשען חס וחלילה? אינטערען האט געלאפן מיין מאמע, אנגעטון ווינטערדיג, מיט וואליקעס, מיט א קליינעם פעקעלע אין האנט, שטייט און שרייט, טאטעלע האסט דאך מיר געזאגט עס מיר נעמען אין גראדנע, יעצט פארסטע נעם מיר מיט?

דו האסט דאך מיר צוגעזאגט נעמען און קויפן. איך וויל לערנען, איך וויל דא נישט בלייבן אין שטעטל, וואס האב איך וואס צו טון? נעם מיר אייך און פאר אריין, פארסט דאך אין שטאט. וואס זאל איך אייך זאגן? בקיצור, דער טאטע האט איר אריינגעשלעפט אין וואגן, איר צוגעדעקט מיט די פוטערס, אונד געזאגט, נו דאס מוז שוין זיין פון הימל. עק, דו האסט מיר אינדערפרי געכאפט אין דעם שווערן וועטער ביסטו ארויסגעלאפן? קום פאר מיר! דיו, ברררר! צק! דיו! ווייטער פערדלעך! אפשר דאס כנראה? אפשר דאס גאטס וויל? איינער האט געשוויגן און געקוקט מיט גרייס אויגן, דאס איז געווען דער אידישער בוטשער, דער אידישער בעל עגלה. וואס טוט זיך דא אינמיטן נאכט?

ווער איז דא דער טאטע? וואס פאר א טאטע איז דאס? און מען האט געפארן געפארן ביז מען איז געקומען אין שטאט, און דא קומט די מעשה פון מיין מאמען, ווי דער טאטע האט אנגעהויבן זוכן פאר איר צימער, קודם כל דארף מען א קווארטיר, דאס הייסט א צימער, מען דארף נעמען ביי מענטשן וואס וועלן זיין גוט צו איר, וואס מ'וועט אויפפאסן אויף איר, וואס מ'וועט איר אויך ערלויבן פון צייט צו צייט זיין רופן קינדערלעך צו זיך איינלאדן, און דער עיקר, מענטשן וועלן בעטן ש אידישע מ'זאל קענען לאזן א אידישע טאכטער אין כבין משפחת יאנוש אדער יאנאס, מ'האט געפונען שוין דעם צימער. זי האָט אַװעקגעלײגט אין קלײנעם פּעקעלע, װאָס די אײַנגעבונדענע נאַנט האָבן קינענע זאַכן צוניקעבראַכט בײַם בײנאַכט, און דער טאַטע האָט געזאָגט, נו, מײַן קינד, דו װעסט גײן אין אַ גימנאַזיע, דאַרף מען דאָך גײן זוכן די גימנאַזיע. און דאָ האָט זיך אָנגעהױבן אַ זוכערײַ, צו אַ רוסישע גימנאַזיע, צו אַ ייִדישע. נײן, האָט די מאַמע געזאָגט, איך װיל נאָר אין אַ רוסישע גימנאַזיע. אין דעם לשון פון דער מדינה, אזוי ווי די סטודענטן, די, אזוי ווי די סטודענטן, די אינטעליגענטן, איך וויל נישט קיין פאך, איך וויל לערנען ווייטער. נאר אנגעהויבן זוכן, ביז מ'האט געפונען די גימנאסיע, און דא קומט א גאנץ אויסערגעווענליכע געשיכטע. די גימנאזיע איז, האט געהערט צו א משפחה, א מאן און א פרוי, וואס האבן געקענט זעלבסטפארשטענדליך פארשידענע שפראכן און זיי האבן געהאט פון דער מדינה א רישיון צו האלטן א גימנאזיע, און מיט געבראכט די טאכטער און מיט איר אנגעהויבן עקזעמינירן. און זי קען גארנישט. זי קען זייער שיין, חוץ פון שרייבן זייער שיין. שיחת וררי וואס הייסט לידער און שרייבן זייער שיין וואס מיר רופן דא חיבורים. געאגראפיע זייער ווייניג, נאטור וויסנשאפט גארניט, מאטעמאטיקע אביסעלע נאר. וואס ווילט איר? ס'איז דאך שוין באלד א מיידל פון זעכצן יאר, וואו וועלן מיר איר זעצן מיט קינדער פון צוועלף יאר? איר מאַכט אַ געלעכטער, האָט געזאָגט דער דירעקטאָר צו מײַן זיידן. דער זיידע מײַנער איז געווען אַ זייער קלוגער ייִד. ער האָט געזאָגט צו דעם דירעקטאָר, דאָס קינד וויל אַזוי לערנען, איך וועל איר נעמען פּריוואַטע לערער, אין אַ האַלב יאָר וועט זי שוין זיכער קענען דאָס וואָס די אַלע אַנדערע קינדער. לאָזט איר אַרײַן, אויב איינער וויל אזוי שטארק לערנען וועט זי זיכער באגיין צו דעם ציל. פרובירט איר אויס און דאס וועט דאך אנגעבן א צווייטע צייט. ווען מיין מאמע האט געקראגן חוץ פון גימנאזיע דעם פענזום פון לערנען האט זיך אנגעהויבן א צייט פון פריוואטע לערער, געאגראפיע א לערער, מאטעמאטיק א לערער, נאטור וויסענשאפט א לערער, אלע סטודענטן וואס האבן געווען דאן אין גראדנע, יעדער איינער האט געוואוסט דא קען מען קריגן א פריוואטע לעקציע, און א פריוואטע לעקציע הייסט טאגס מיט טאגן פון וואס צו קויפן א מיטה. איך גלייב אז דאס איז געווען די שענסטע צייט פון מיין מאמע, באזיצער באקאנט, זי איז דאך שוין געווען נישט א יונגע קינד ווי די קינדער אין איר קלאס, זי איז שוין געווען עלטער פון זיי, און זי איז אריינגעגאנגען אין א געזעלשאפט פון יונגע סטודענטן. פון איין זייט איז דאס נאך געווען א קינד, אינגאנצען א נאאיווע קינד פון א קליין שטעטל, נאר זעט ווי זי איז געווען אזוי שיין, און זי האט אנגעהויבן ערשט צו בליען, יעדער סטודענט האט גערנער

גלויה, מיט פארשידענע בלומען, מיט פייגעלעך, מיט פארשידענע שפריכווארטן און צוזאגערטס, מיט פארשידענע רמזי רמזים, רמזי רמזים, פון אפן רעדן וועגן ליבע, דאס איז נישט געווען שיין, ווער האט זיך ערלויבט אזא זאך? און דא קומט די צייט ווען מיין מאמע האט זיך געדארפט עקזעמינירן איז זי געדארפט זען צו זי האט אירע לימודים פארפאלקאמט, און זי האט אנטקעגן אנדערע קינדער גארנישט געקענט, זי האט עס אזוי גוט געמאכט, אלץ האט זי באשטאנען, עד כדי כך אז מען האט איר געזאגט נאטור וויסנשאפט, טבע, איז מען איר מוחל, מילא, אויב זי קען די אנדערע זאכן. ביז אין לעצטן טאג פון איר לעבן האט זי געזאגט, פארוואס האט מען מיר מוחל געווען אויף דעם עקזאמען? וועגן דעם קען איך נאך נישט, ביז יעצט קען איך נישט קיין נאטור וויסנשאפט. ווען זיי זענען מיר נישט מוחל וואלט איך געלערנט, און איך וואלט געלערנט האט ער פארשטאנען. און אז זי זאגט צו איך קען דאס גארנישט, ביז היינטיגן טאג קען איך נישט אביסל נאטור וויסנשאפט. שאד זיי מיר נישט געדארפט מוחל זיין דעם עקזאמען. זי איז זיי נישט געווען מוחל. און דא האט זיך אנגעהויבן די טעג פון איר זיין אין גראדנע אליין אין א צימער אין א נייע גימנאזיע מיט א נייע שפראך מיט א יונגע געזעלשאפט פון סטודענטן און צייט איז פארגאנגען און די שיינע שיינע שענקעלע סאניא האט זיך אנגעהויבן קויפן שיינע קליידער, די שענסטע היט, די שענסטע זאכן, אלץ נאכמיטאג און פארמיטאג האבן זיי אלע געגאנגען אין א מונדור, אין קלאס איז געווען א קלאס נייע דאמע, דאס הייסט איינע פרוי וואס האט געזעצן אין ווינקל, אזוי האט זי מיר ערציילט, פלעגט נאר זיצן דעם מיידעל ער זאל זיצן רואיג און וויסן ווי צו מאכן דעם קניקס וואו מען גייט ארויס און וואו מען גייט אריין און מען שפרעכט העפליך און ווי מען באגריסט מענטשן, דאס איז געווען די קלאסנע'ע דאמע, דאס איז געווען דעם דירעקטאר'ס ווייב וואס האט זיי געלערנט מאניערן יארן יארן זענען פארביי און מיין לעבן, עס איז געשען א וואונדערבארע זאך, איין יאר פאר מיין קומען אין לאנד האב איך אויך געלערנט אין גראדנע אין דער זעלבע אין דער זעלבע גימנאזיע וואס איז געווארן דאן א העברעאישע גימנאזיע תרבות, און ווען מיין מאן האט געקומען מיר באזוכן זאגט זי, ניין דאס קען ניט זיין, דו לערנסט דאך אין דער זעלבער גימנאזיע וואס איך האב געלערנט אלס א קינד. דא, אויפן זעלבן גאס, אויפן זעלבן עק, דא האב איך זיך אריינגעכאפט צו לערנען, און דא האט מיין טאטע באשטימט, יא, דאס וועט זיין די גימנאזיע וואס איך וועל לערנען. שטעלט זיך פאר, נאך אין דארף, נאכן וואנדערן פון שטעט, בין איך אויך דערגאנגען אין דער זעלבער שול, און דאכט זיך מיר, אפילו אין זעלבן פלאץ, ווי מיין מאמע האט געזאגט. צייט מאכט זיין. ס'האט געבליצט, ס'איז געווען אזוי שיין. גוים אויפן גאס פלעגן זיך אפשטעלן און זאגן, ווער איז די שיינער? זי קען דאך ניט זיין קיין אידישע. ברייטע בעקעלעך ווי בלומען, בלויע אויגן ווי בלאוואטקעס, א געלעכטער ווי א פייגעלע און דער עיקר צוויי אפענע אויערן, וואס טוט זיך אין דער וועלט? און קיין זאך איז נישט געווען גרעסער און קיין זאך איז נישט געווען וויכטיגער ווי קריגן דאס וואס רופט זיך אן וויסנשאפט. וויסן, וויסן, וויסן. און זומער איז געקומען, און די גימנאזיסטקע סטודענטקע, וואס איז שוין נישט מער געווען א קליינינקע, זי איז שוין געווען ביי אכצן ניינצן יאר, פלעגט אויף צוריק קומען צו די אויזערעס, און אויף צוריק פלעגן קומען דאס סטודענטן, און ווידער פלעגן זיך טרעפן אירע חברים, וואס זיי האבן זיך גערופן א קרוזשאק, דאס ווארט קרוזשאק הייסט,

וואס איז געווען א ארעמע סטודענט, און מיין מאמע איז געווען שטארק שטארק פארליבט אין אים, דער גאנצע חלום איז געווען ער זאל פארן אין דייטשלאנד סטודירן, און זי זי וועט זיין אים מער, אבער נישט אז זי האט געוואלט ער פארט, דא האט די מאמע און דער טאטע געזאגט און גאט ניין, ווי אט דאס א מיידל חתונה מיט איינעם וואס זאל קען נישט געבן א רייכן לעבן, דאס איז דאך א נארישקייט, מען דארף זוכן א רייכן שידוך. און דא קומט די געשיכטע ווי די שדכנים האבן עס אויסגעזוכט, אויסגעזוכט ווייט איינעם זאל זיין, און מיט הייזער, און מיט געשעפטן, און מיט מזומן, זאל קענען קויפן שענע מתנות, אלץ איז געוועזן. נאר די ליבע איז נישט געניסט. וואס זאל איך עס זאגן? די חתונה פון מיין מאמע איז געווען ווידער אין גארדנע. דער חתן איז געווען מיין פאטער פון לידע. דאס איז געווען די רייכסטע און די שענסטע חתונה וואס איז פארגעקומען דאן. דעם גרעסטן נדן האט צובאקומען. און די שענסטע קלייד פון זייד און די פיור האט מען איר געשטעלט. ס'איז געוועזן די חתונה וואס מען האט געקאכט וואכן אין דעם שענסטן זאל, און מיין מאמע האט געזעצן הויך אויפן שטול, פארפוצט אין די קרעם זיידענע קלייד און געפיורט דער חתן עלעגאנט אויסגעפוצט ניי שפאגל און איידער מ'איז געגאנגען צו דער חופה איז אריין געגאנגען שטיל רואיג א יונגער בחור א מאגערע טיף פארטראכט אין זיך און זיך צוגעשטעלט נישט ווייט פון שטול און האט זי אנגעקוקט מיט א טיפן בליק. אָן ווערטער. די כלה האָט כּמעט געחלשט. דאָס איז געוועזן דער סטודענט, וואָס איז געקומען פֿון בערלין, דער זעלבער בערעזאָווסקי, וואָס האָט איר געלערנט, ווי מע שרײַבט, סציכע טבֿרי, דער זעלבער, וואָס האָט איר רעציטירט פּושקעדען, און ט'ער דערציילט אז די וועלט האט אין זיך אזויפיל סעקרעטן. ער איז געקומען און געשטעלט זיך אנטקעגן איר און ער וואלט און געשטאנען ווי פארבליכט. ביי איר זינט געפלעפן די טרערן און דערווייל האט מען שוין געשפילט די קלעזמער קומט מחתנים קומט מחתנים פון חתן'ס צד קומט מחותנים פון כלות צד, קומט מיר זיין משמח די כלה, כל חתן וכל כלה, און דא האט מען מיר שוין אויפגעריסן פון שטוב, די אונטערפירער זענען שוין דא, די דרשה געשאנק, מען אנגעלייגט שוין אויפן שטוב, דעם זייגער מיט דעם שיינעם קלאנג פון די שיינע לייכטער, און עס שפילט און עס פריידלט זיך און עס רעדלט זיך, און ביי איר גיסן זיך די טרערן, ער איז געקומען צו איר פאטער. וואס זאל איך אייך זאגן? דאס גאנצע לעבן האט מיין מאמע געשלונגען איר א טרער. דאס גאנצע לעבן איז דאס בילד פון דעם געליבטן בחור געשטאנען נעבן איר. און ווער ווייסט אויב נישט דאס איז דער סוד.

אז דו האסט עס זייער ליב געהאט דעם מענטשן, אז דו האסט געווען אזוי נאנט, פארוואס האסטו מסכים געווען זיך חתונה האבן מיט א פרעמדן מענטשן וואס דו האסט אים בכלל פריער גארנישט געקענט, נאר ווייל ער איז געווען א רייכער אינגל פון א רייכן טאטן? וואו איז די ליבע? וואו איז דאס פארשטיין? וואו איז די פאעזיע? און מיין מאמע האט געזאגט, אה, דו פארשטייסט נישט. ס'דאך געווען גאנץ אנדערע צייטן. אז א טאטע האט געזאגט אז דאס פאסט נישט פאר דיר, און איבערהויפט מיין טאטע האט דאס מיר געזאגט, ווי האט ער געקענט זיך נידערן, ווי האט ער מיר געקענט אנטקעגנשטעלן? דאס איז בכלל נישט דורכגעגאנגען אין מחשבה פון א טאכטער אז א טאטע האט געזאגט אז דאס איז נישט פאר דיר, מיין קינד, דו וועסט דאך נישט קענען לעבן א ארעמע לעבן פון א סטודענט. זעלבסטפארשטענדליך אז דער טאטע איז געווען גערעכט. און אזוי איז געשען אז מיין שיינע מאמע, די ראמאנטישע פארליבטע, די פארליבטע אין די ליבע, די פארליבטע אין פאעזיע און וויסנשאפט האט חתונה געהאט מיט מיין פאטער וואס איז געווען אינגאנצן א פארשידענער מענטש פון מיר. דאס גאנצע לעבן האב איך געהערט קאמיש, אפילו איך, מיר אלע קינדער, מיר האבן געוואוסט אז מיין מאמע האט געהאט א חתן וואס האט געהייסט בערעזובסקי און דעם גאנצן לעבן. פלעגט זי זאגן, ווער ווייס, אפשר, אפשר ווען אונז ערציט מען אזוי ווי אייך, ווען איר וואלט געהאט מער דרייסט, מער פארשטאנד,